Мәхмүт улы Вәлиулла рухланышат кылсаң иде. Вәлиулла хәзрәт ул, күренекле татар дин әһеле, галим, мәгърифәтче һәм нәшир иде. Аның эшчәнлеге киң кырлы иде. Аның нәшрияты белән, иман нәшрияты белән меңнән артык китаплар бастырылды. Аның үзенең кулыннан чыккан китаплар утыздан артык. Менә Вәлиулла хәзрәт шушы мөселман зыялыларының ул берсе иде. Һәм чыннан да без барыбыз да инде биредә утырган кешеләр аны шәхсән барысы да таныштыр инде. Без менә Вәлиулла хәзрәтне нинди генә җыелышта булмасын, нинди генә фәнни конференция булмасын, очрашулар булмасын, ул үзенең фикерен җиренә җиткереп төпле итеп әйтә ала иде һәм шуңа күрә дә аның өчен нинди дә булса оппонентлар, алар алдында ул каушап калу дигән әмер юк иде. Нинди генә фәнни конференция булмасын, Вәлиулла хәзрәт катнашасы булса, инде көтеп торалар иде. Вәлиулла хәзрәт, һичшиксез, нинди дә булса оригиналь, үзенчәлекле бер фикер әйтер дип һәм чыннан да әйтә иде. Һәм менә без инде бүгенге барган вакыйгалар, процесслар хакында, Яңа терминнарны алсак, Ваһһабитский холдинг һәм башкалар ул Вәлиулла хәзрәттән чыккан фикерләр һәм ул инде теге нинди дә булса уйлап чыгарылган сүзләр генә түгел, барган процессларны бөтен тирәнлеге белән аңлап, аның асылына төшенеп, ул хакта әйткән кызыклы фикерләр. Дин бетеп. Дин яңадан яңарышлан башлаган вакытта ул башта бирүчеләр булды. Шуны истә тотып, без Иҗтимагый палата исеменнән Микшин белән сөйләшеп, шәһәр хуҗасына аның теләге буенча президент исеменә Якуповның исемен бер Казандагы бер урамга бирергә дигән хат белән мөрәҗәгать иттек. Мөрәҗәгать болай кабул ителде, хәзер ул безнең мөрәҗәгать Казан шәһәре Администрация каршысындагы топонимик комиссияне карарга дигән шушындый аларга бу мәсьәләне карарга дигән карар бирелде. Татарстан татар исламының концепцияләрен менә аның аны инде дөрестән әйткәндә ул аның идеясе иде дияргә була, чөнки без инде сәясәттә дә, милли мәсьәләдә, дин мәсьәләләрендә күп кенә киңәшләштек аның белән, шуңа күрә аның бүгенге безнең арада булмавы безнекә җитми дип уйлыйм, чөнки менә ул дин. юлы белән китте, әгәр ул дин юлы белән китмәсә, ул милләттә дә һәм шул ук вакытта сәясәттә дә, безнең республикада зур урыннарны, зур дәрәҗәле урыннарда эшләп, зур файда китерер иде. Вәлиулла хәзрәт, ул бит шул нәрсә әйтисе килә, егерме ике ел элек ул катнашкан, Азатлык хәрәкәтендә. Аның максаты шушы вакытта булган Татарстанның бейсезлеге. Вәлиулла хәзрәт мең туксан нче елларда, так сказать, мин аны беләм, еш аралаштым, где-то ун ел элек. Ул шушы вакытта әйткән, ничек милектебезне сакларга, бер үк варианты булырга тиеш, татар телене, татар әдәбиятны укытырга кирәк. И вот Вәлиулла хәзрәтнең позициясе бик яхшы булган. Шәһәр яшьләре белән аралашырга кирәк. Чөнки без әйтәбез, авыл, авыл, яхшы, но әмма ләкин минем яшьтәшләрем, яшь буыным, ул, ул бигрәк тә шәһәрнеке, алар белән аралашырга кирәк. Менә бүген сүз барды, 90 нчы елларда бездә милли азатлык хәрәкәте, бәйсезлек өчен көрәш дип, һәм моның үзәгендә Башлап килүчеләрнең берсе шушындый яшь энергияле Вәлиулла хәзрәт булды. Инде без шушы елларда теге яки бу дәрәҗәдә уңышка ирешкәнбез икән, монда шактый дәрәҗәдә менә безнең арабыздан инде китеп барган Вәлиулла хәзрәтнең дә өлеше зур. Менә имам нәшриятында меңнән артык китап. Мин кичә генә сайттан янә бер мәртәбә инде аерым карап чыктым элек тә. Шул тикле хәзинә, аның яртысыннан күбесе үзебезнең телдә. Ә бит боларны инде менә шушы мәрхүм Вәлиулла хәзрәт чыгарткан. Аның оештыруы. Күпме авторны табырга кирәк, аны бастырырга кирәк, аны хәзер таратырга кирәк. Бу инде теге әгәр дә башка бер эш эшләмәсә дә, Вәлиулла хәзрәт шушы эше белән дә безнең тарихка, Безнең милли тарихыбызга, дин тарихыбызга кереп калырга тиешле мигә лаеклы кеше. Әлбәттә, теге барлык карашлары белән дә Вәлиулла хәзрәтнең килешеп булмыйдыр. Ул шулай да, шәхеснең, без һәммәбез шәхес, әгәр дә гел бер төрле генә уйласак, бер төрле генә гамәл кылсак, дөнья кызыксыз булыр иде. Без шуның белән шәхеснең төрлелеге, ул карашларның да төрлелеген китерә. Әмма без бер-беребезне дошман ясарга ярамый. Ул кем булуына карамастан. Нинди агым тарафдары булуына карамастан, иң әүвәл кеше дип карарга, инсан дип карарга, Ходай Тәгаләнең шушындый иҗат йомышы итеп карарга, менә шул вакытта инде безнең теге алга барыр, дошман ясамый. Илгиз хәзрәт, Вәлиулла хәзрәт белән сез күп еллар бергә яшәдегез. Татар халкына Вәлиулла хәзрәт нинди мирас калдырды? Минемчә, менә ансы ул сүз белән мин килешәм, чөнки ике дистә елдан артык без инде бергә эшләргә насыйп булды. күбрәк дип әйтеләм гел сәфәрләрдә булсак мына сөйләшүләр булганда да аның татар халкына мөхәббәте нәрсә белән бәйле иде ул күбрәк менә шушы казанга килүен мин инде анага әйтә идем мәйтәм синең бит мөмкинчелек бар мәскәүгә чакыралар башка җиргә чакыралар юк ди мин казанга килдем үземнең гомеремне багышларга чөнки аның казанга килгәнче Тел мәсьәләсендә дә үзенең проблемаларын булганын әйткән иде. Монда килгәч, ул шушы кыска вакыт эчендә, хәтта мин әйтерим, бик күп диалектларда сөйләшә торган, шушы сөйләмне ул өрәнүе белән дә татар халкына бер зур мәхәббәте булганын әйтер идем. Һәм дә соңыннан шуны дәвам итәргә кирәк, чөнки аның шушы басмалар белән дә ул күбрәк шушы гореф-гадәтләр булсын, үзебезнең милләткә хас булган юнәлештә ул эшен алып барды. Минемчә, әнә аның Без белмәгәннәре дә бәлки күптер. Иншалла, киләчәктә без алар белән тагын да таныша торган булырбыз, Алла бирса.